Sara ta' tajba minna u ftit ser jibda prime time tal-lejla, ħaniftaħ il-weekend flimkien ma' Abigail Brown. L-arti tal-ispettaklu, il-kant, mużika, huma passjonijiet li kibret fihom Abigail għax fil-fatt tiġi t-tifla tal-maestro Joe Brown. Abigail min jafha jiddeskriviha bħala assertiva, dedikata u kreattiva. Abigail hija għalliema tal-arti tal-ispettaklu, fil-fatt tgħallem 300 student. Hija wkoll zija ta' ħames nepotijiet. Taf isimhom kollha bla mment, mhux in-nepotijiet imma 300 student. Illejla rrid inkun naf x'tattika tuża biex titgħallem Tlett mitt-isem bl-amment. Minn hawn ftit ieħor niltaqgħu m'Abigail għax Prime Time ħa jibda issa.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

Nemnem, xem artiġanali magħmula b'imħabba.
Your event made perfect with Camilleri Catering.
Nilqakom għal Prime Time, aħna kif tistgħu tinnutaw uffiċjalment ftaħna l-istaġun tal-Milied. Din il-ġimgħa x'issa la bdejna Diċembru, il-countdown beda għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied biex niċċelebraw l-ewwel tas-sena u fuq kollox niċċelebraw wieħed mill-isbaħ staġuni tas-sena. il-festi tal-Milied. Intom x'għamiltu ftaħtu l-istaġun kmieni din is-sena bħalna armajtu jew inkella għadkom qegħdin taħsbuha meta ħa tarmaw. Isma' beda Diċembru, tħallux għall-aħħar. Nilqakom għal Prime Time, nilqakom għal Prime Time, ħa niftaħ il-weekend flimkien ma' Abigail Brown. Hello Abigail. Hello. Kif int? All right. Il-weekend tajjeb.
Lek ukoll.
Il-qajtek, waħda mid-diski favoriti. Li sbaħ waħda li. Ġifieri inti fan ta' Take That. Kbira. U meta kont tiżgħal meta nfirdu kif ħatta l-aħbar? Ifhem, ħatta naqabi kbira. Kont għadni żgħira tu bife. Illum il-ġurnata napprezzhom ħafna imma. Imma ifhem il-mużika tagħhom immaturat ħafna wkoll. Tista' takkomoda ruħek jien ħanuħu posti Wara t-typewriter, Abigail, ħa nniżżel il-banketta għax qiegħda għolja, tradizzjoni ta' prime time, ikolli bżonn id-dettalji. Id-dettalji. Isem u kunjom? Abigail Brown.
Abigail Brown. Data ta' twelid? 10 ta' Awwissu.
Hi f'San Lawrenz.
1982.
Jiġifieri inti Leo tiġi? Leo. Jgħidu li huma nisa passjonali, solari u ta' rashom iebsa. Eh, eħe.
Imma mhux daqshekk rasi iebsa. Fejn hemm bżonn. Fejn hemm bżonn, fejn hemm bżonn iva. Fejn inti mwielda, Eb?
Eh, Saint Luke's, Pietà, ovvjament. Residenti?
Bormla.
Bormla.
Professjoni? Għalliema.
Għalliema.
Abigail, intom l-għalliema tal-mużika, arti tal-ispettaklu, kant, tidħlu fl-istaġun tal-Milied? Ħafna kmieni.
Kmieni, hu. Meta tibda tgħallimhom il-kanzunetti tal-Milied lit-tfal? Jiena bdejt f'Ottubru. Fottu, jiġifieri kienet għadha sħana. Kienet għadha sħana u kienu għadhom qed jaħsbu għal affarijiet oħra li kienu għadhom ġejjin u jgħiduli, Diġà? Diġà. Kemm għandek studenti, Abigail? Qisu xi tliet mija bejn wieħed u ieħor. U vera li taf l-ismijiet tagħhom kollha? Kollha.
X'teknika tuża biex titgħallem tliet mitt isem? Fil-bidu kienet iebsa, fil-bidu domt biex drajt, imma mbagħad once li tibda tidra l-ismijiet, huma l-ġodda biss li xorta ta' wara tliet xhur nkun drajthom ukoll. Kemm ilek għalliema, Eb? Ħmistax-il sena.
U kemm għandhom żmien l-istudenti li tgħallem? Jibdew minn erba' snin sa qisu tnax-il sena, imma mbagħad ngħallem iktar sa sittax. Jiġifieri wisq probabbli għandek hekk studenti li llum il-ġurnata adulti? Ukoll, mela. Għandi hekk studenti li jgħallmu miegħi llum il-ġurnata. U ġieli ġratlek li tiltaqa' ma' hekk studenti li ma tagħrafhomx issa ovvjament daqskemm kibru? Tiġri wkoll. Għax inti mbagħad once li jibdew jgħaddu, jgħaddi ż-żmien, it-tfal jinbidlu ovvjament, allura. Mhux dejjem nagħrfu. Eb, il-mużika, l-arti tal-ispettaklu, kant, kibirt fihom u grazzi għal Papà. Meta kont żgħira.
Kif tirrakkonta t-tfulija tiegħek? Tiġri ma' Joe Brown?
Aħna minn dejjem fil-mużika, għax jiena apparti l-Papà, n-nannu wkoll, ħu n-nannu jdoqqod, ġifieri l-familja Brown biex niftehmu hija kollha mużikali. Allura dejjem b'xi mod jew ieħor, trid u ma tridx, tkun fiha. Isma', kif tirrakkuntah il-Papa d-dar? Għax aħna ovvjament dejjem narawh idoqq, dejjem narawh imexxi xi band jew l-orkestra, hekk kif inhu d-dar? Il-Papa hi dejjem maqful jagħmel il-mużika, propjament jibda xi tlieta ta' filgħodu. Hekk kont se ngħidlek, jien wasal li għal widnejja l-missaġġ minn kemm iqum kmieni. O, ħafna. Veru? Ħafna.
Jibda xi tlieta ta' filgħodu u inti tkun rieqda u tibda tisma' l-mużika minn taħt għaddejja għalkemm kullimkien suppost Sound proofed xorta. U ngħidulu, ta' ngħidulu hu paċenzja. Kemm qegħdin aħ intom eb? Jiena u oħti.
Amy.
Amy. Amy ikbar minnek jew iżgħar? Iżgħar, iżgħar. Iżgħar.
Il-papà qalli li Amy meta kontu tfal kienet il-captain trouble. Eżatt. Missa xbin kemm kienet tinbxek lilek? Ħafna. X'kont tagħmel?
Jiena kont vera nistaportiha, imma mbagħad once li jgħaddi ftit żmien u mbagħad once li jitlagħli il-Leo jibda joħroġ. Isma', Eb, issa li kbirt, għadek kapaċi tistaporta ħafna jew taqbiżlek iktar malajr? Le, xorta għadni ta' nistaporti ħafna. Fil-fatt ngħidilhom inbażżulu min-nofs meta jitlagħli. Għax ladarba tesplodi.
Daqshekk, daqshekk, għax imbagħad ma nibqax nara dik li jiġrili.

Eb, bla dubju waħda mill-iktar produzzjonijiet impenjattivi ta' dis-sena tiegħek kienet Żgħeżagħ tal-Flagship. Żgħeżagħ.
Meta bdejtu tipre.
Ittellgħet f'Ottubru. Ittellgħet f'Ottubru.
U meta bdejtu tippreparaw għaliha? Ara, bdejna nitkellmu fi Frar qisu. Għamilna l-auditions u kollox. Intgħażel il-cast u f'Lulju bdejna r-rehearsals. Jiġifieri minn Lulju s'Ottubru, Gass Dawn ovvjament. Gass Dawn. Kemm-il wirja kellkom? Kellna xi seba' wirjiet. Nimmaġina li produzzjoni bħal Zeza tal-flagship, ladarba tispiċċa, naħseb parti minnek tkun hekk kuntent li ħa tistrieħ, però mbagħad parti oħra, issiru qiskom familja, le? Fil-fatt, bqajna magħqudin anke s'issa, nirċievu l-messaġġi, għandna ċat partikolari u nibqgħu nibagħtu xi kultant 'l hemm u 'l hawn. Eħe, għax kemm iddum taħdem flimkien tiġi qisek anke kuljum tintaqa', rehearsals jgħadme ħafna ħin, ġifieri int ma tmurx għal siegħa. Ma nagħmlu xi tliet sigħat għaddejjin. Tipikament kollegi u tax-xogħol. Eżatt, eżatt. U tiskopri nies ġodda wkoll f'dawn l-affarijiet għax inti jkun hemm nies li qatt ma ltqajt magħhom qabel. Kellek iċ-ċans terġa' taħdem it-Teatru Manwel? Eżatt. Għandu post speċjali ħafna f'qalbek it-Teatru Manwel. It-Teatru Manwel sabiħ ħafna, huwa t-teatru nazzjonali tagħna u kull darba li ħdimt fih dejjem ħdimt f'ambitu differenti imma. U sabiħ li dejjem. F'liema sens imma nbitu differenti? Pereżempju darba daqqejt fuq il-palk, darba pereżempju f'Żgħeżagħ kont qiegħda f'waħda mill-gallariji, kont qiegħda backing vocalist u ngħin ngħin lill-atturi fejn kellhom bżonn, ġifieri dejjem dort. Dejjem esperjenza differenti. L-irwoli tiegħi daru ħafna. Isma' jiena dejjem insaqsiha dil-mistoqsija fuq it-Teatru Manwel għax peress li huwa teatru antik hemm ħafna stejjer li jiġru ċertu affarijiet sopranatu. Tibża' inti ħa nibdew minn hemm? Le. U ġieli esperjenzajt xi ħaġa meta kont hemm li forsi tgħid daw. Darba konna qed nagħmlu produzzjoni oħra snin ilu u kien hemm mument li ġie bard kbir u rajna waħda mill-kabini tixgħel u tinfetaħ il-bieb. Imma ma nafu x'kienet. Ara, ara, ara, ara. U dik kienet diskursata kbira fi żmien żgħeżagħ ukoll, eh, konna niddiskutuha. U x'għamiltu imma dakinhar li ġrat? Bqajtu għaddejn biex. Le, le, tlaqna, le. Waqaftu.
Waqafna u tlaqna.
Isma', b'suġġett kompletament differenti. Sħabek qaluli biex nibqa' ħbieb miegħek ma nistax niċċajta miegħek bil-wirdien. Le.
Tibża' ħafna minnha. Oh, man.
Imma minn dejjem kont hekk. Anke nsemmihom. Le, ma kontx minn dejjem. Imma darba kelli esperjenza li waħħlet waħda miegħi. U daqshekk.
U daqshekk. Imma minn dak it-tip li jekk eżempju tkun diħla d-dar, toqtolha u tidħol jew ma tidħolx? Le, ma nidħolx. U jekk ma nsib il-ħadd joqtol lili, noqgħod fil-karozza jew mmur nispiċċa ħadd. Missierek qalli li darba kellek tmur għalih ix-xogħol. Eżatt. Xi ġara eżatt?
Għax kelli wirdiela mal-bieb ta' barra. U x'għamilt?
Ċempiltlu Għedtlu fej qiegħed, qalli jien għadni x-xogħol, qalli ħa nitlaq da, għedtlu ħa niġi għax ma kienx bil-karozza kien ġej bid-dgħajsa bil-ferry, għedtlu ħa niġi għalik issa, għedtlu għax mhux dieħla d-dar jien. U x'għamiltu xi mortu lura qabada? Ma sibtiex imma. Eh, telqet l-hemm hu. Abigail, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Grazzi inti. Nawguralek il-festa t-tajba xi l-ġimgħa d-dieħla għandkom il-festa. Grazzi iva, daqs iva. U x'vera, naf li ovvjament hija xi ħaġa vera għal qalbek. Nawguralek il-Milied mill-aqwa, għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt Tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt grazzi għal Kun, għalik għandna numru ta' prodotti Kun li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur jirnexxielek tikkrea dik it-togħma perfetta. Kif ukoll grazzi għall-jowgiti ta' kull filgħaxija ser tibda tiftakar fina, ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin, m'hemm xejn isbaħ f'dan iż-żmien tas-sena milli tagħlaq il-ġurnata flimkien ma' jowgiti. Kif ukoll grazzi għal Nem Nem. Hemm xemgħa magħmulin bl-idejn, kull filgħaxija kull meta ħa tixgħel din ix-xemgħa ħa timla l-kamra kullimkien raħat fuħ u ħa terġa' tiftakar fina wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilek ukoll. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom iqfgħu hemmhekk, ħa mmorru għal waqfa żgħira żgħira ta' riklami, pariri kummerċjali, kif niġu lura ħa jkompli Prime Time u għandi informazzjoni importanti għalikom kif niġu lura, ġifieri iqfgħu hemm.

Your event made perfect with Camilleri Catering. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' kollaġin li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, Antis Bizer issib prodotti oħra Flexies, Flexies Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexies Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop u pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop ommima, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some.
St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta. Equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our three operating theatres, radiology department, Inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St Thomas Hospital.
L-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma imbarkat fuq kampanja edukattiva dwar l-effiċjenza fl-enerġija bil-għan li tinforma u tfakkar lil pubbliku bil-bidliet żgħar li wieħed jista' jagħmel fil-ħajja tiegħu ta' kuljum u li għandhom iwasslu għal konsum iktar responsabbli. Jekk kulħadd jagħmel bidliet sempliċi fil-ħajja tiegħu, tista' ssir id-differenza. Wieħed jista' jsib iktar informazzjoni dwar dawn il-pariri jew kif jista' jibbukkja house visit f'daru b'xejn billi jżur is-sit energyefficiencymalta.com.
The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt.

L-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma għandha l-għan li tinforma lill-pubbliku kif ikun iktar effiċjenti fl-użu tal-ilma u l-enerġija fil-ħajja ta' kuljum, partikolarment fid-dar. Għaldaqstant, fost numru ta' servizzi offruti sabiex tiżdied il-kuxjenza dwar dan, jiġi offrut servizz ta' house visits b'xejn, fejn l-uffiċjali tagħna jmorru fid-djar u jitkellmu mar-residenti dwar il-prattiċi tagħhom, fejn għandu x'jaqsam mal-enerġija u l-ilma, jiddiskutu u jispjegaw il-kontijiet filwaqt li jagħtu pariri speċifiċi ta' kif dik id-dar tista' tkun iktar effiċjenti. Minbarra dan, l-Aġenzija imbarkat fuq kampanja edukattiva dwar l-effiċjenza fl-enerġija bil-għan li tinforma u tfakkar lill-pubbliku bil-bidliet żgħar li wieħed jista' jagħmel fil-ħajja tiegħu ta' kuljum u li għandhom iwasslu għal konsum iktar responsabbli. Din il-kampanja edukattiva qed twassal messaġġi u pariri dwar kif nistgħu nkunu iktar effiċjenti, bħal pereżempju li nitfu l-apparati elettroniċi minn mal-plakek meta mhux qed jintużaw minflok jitħallow fuq standby. Parir ieħor li qed jingħata permezz ta' din il-kampanja huwa li meta jkun se jinxtara xi apparat domestiku bħal water heater jew anke tattili jinxtar għal daqs adattat għall-persuni li se jagħmlu użu minnu. Punt importanti dwar l-apparat domestiku fid-dar huwa sabiex ikun hemm użu responsabbli meta jintużaw washing machine u dishwashers fost l-oħrajn. Huwa importanti li dawn jintużaw meta jkunu mimlija u għalhekk ikunu ferm iktar effiċjenti minn meta jintużaw biex jinħaslu ftit oġġetti biss. Wieħed jista' jsib iktar informazzjoni dwar dawn il-pariri jew kif jista' jibbukkja house visits f'daru b'xejn billi jżur is-sit energyefficiencymalta dot com jew inkella ċempel fuq 22 29 25.
Tinsewx li għada s-Sibt kif ukoll il-Ħadd aħna nkunu qegħdin hawnhekk biex inwasslulkom Prime Time. Nilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda ċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash. Mhix idea ħażina issa li wasal iż-żmien tax-shopping li jkollok naqra extra cash. Jiġifieri rreġistra l-parteċipazzjoni tiegħek fuq in-numru 50612100. Ismek, kunjomok u l-età kulma rridu nisimgħu minn għandek u mbagħad ladarba nċemplulek fi 30 sekonda tina ħames risposti tajbin u l-jackpot fi flus cash ta' kontra 30 sekonda isir tiegħek. Żgur taqblu miegħi li fi żmien il-Milied waħda mill-iktar affarijiet sbieħ li nkunu nistgħu nuru lil min hu l-iktar għażiż għalina kemm huma importanti għalina kif ukoll nuru l-apprezzament. U aħna flimkien ma' Kamilleri tal-Ħeluna għadtna b'kompetizzjoni interessanti, immirata għalikom u għall-kollega favorit tagħkom jew għall-kollega favorita tagħkom. Pratikament irridu. nisimgħu mingħandkom b'ritratt tal-kollega favorita tagħkom u fil-fatt meta tibagħtulna ritratt tal-kollega favorita tagħkom tkunu qegħdin fiċ-ċans li grazzi għal Camilleri tal-Ħelu terbħu hamper. Hamper li jista' jkun jew tal-ħelu jew inkella magħmul minn prodotti tal-ikel jiddependi x'jiffansja x'jiggosta l-iktar il-kollega tagħkom. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla ngħid grazzi lil Zara talli ħadu ħsieb ilibsuni. Nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb u l-weekend it-tajjeb. Niltaqgħu għada tinsewx. Ciao! F'Prime Time. Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. For the love of food, golden drop.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
Esprit. Solpadeine soluble.

Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.